ai harh taktak te lei te ka ruah ci ka ruah piak cia ye ka lung chung te hin nan cham ngai ko minang zong kan ngai len hna e anang worship hruai nak le tuni ni pup nak te zong khamoto chung tlawm pa cha kan rak ngai pa e kan in ngai nak na te kham ma khan live zau min ni khan chan van thai lai ti kha zup na ke ngai atu he ka lung phim cha sai lo Master bu thum a ka din tu kha coffee Starbucks kha Jampa nih avon kan dangmi si mah he cun bu li khan si ko tu he in mit ku pa chal pa lo khin ka dir ko ka tluk sual si cun siama hong ka chang te ko lo um se se lo a dang zong chavon hoi ding se ko na te khan kam van ngai na tuk ka khin van dir lo khe ka siarem hrim lo ko a vung dir ve hrim ko ning la toy te tu in thong tha chim i zuam te ko ning ti he kai tit mi si e a toy lai ma sau lai ma kha cho thiang thlarau ren tuan ning kha sa ko si ti te zong kha van chim ko du a kan khem kal nak zong at a kan i nuam ngai te kan rol kan rawl ei mi belte he a tha sasai tuk lo i a ho hmanh a zai lo mi te kan um lo a zan ah hen pa on pa bu bik hin kan it thluahmah hna e lai rual zong kan vun ngai taktak hi si ko rual lei kong ah khin a tlamtling sasai tuk lo in kan thei marang rual hasa kan uar tuk lem lo e na adang kan i cawn pek nak le kan i thit hruai nak tete le mino training a rak kaimi hna kan zoh hna te khin lung ca hmui hrim ko mino tete pathian a tampipi hrim an duh tuk i a hlei khun in tuten hi nu an tam ngai te mino upa rian ṭuanmi zong hi nu an tampi i pathian nih nu a cawisan thlawmah hna lio si tu hi pa zong kan i zuam deuh ri ve hau tinak si mino pa pawl hong thang lio mi hna zong mino lei ah kan i pek deuh very hau tinak si ko kan i nuam taktak si atu ten cho khi tuan feedback tlawmpal te an pekmi pakhat ka theihmi cu hi bantuk kan tuah tikah hin cawnpiaknak a sau tuk ti hi an complain pengmi si natin atu hi cu zeitluk in a bawipa nih CBC USA mino chung rin a tuan ti si ahcun cawnpiaknak a tawi tuk tiah an complain cang bawipa min thangthat si ko se cucu thancho a si ti khin ka ruah ko kan nih cu local lawng ah a cawlmi si loin state lawng ah a cawlmi si loin international a cawlmi kan si ve ding kha biapi tuk e a bawipa tu ni CBC USA mino a kan hman khawnak hnga nu le pa zong nih hika in lei ummi zong nih thlacamnak an tang chin lamang ko hna si ti te kha van in som chi hna ka du ko a tluang tu ni reflection paper cha kan ṭial piak te lai amah nih an kuat te hna lai a thawngṭha chimnak te a tawi te thlak cham ta lai Dawtu Bawipa, na cung kan i lawm na min kan in thangṭhat ko. Kan nunnak hi nangmah nih na kan zuaitu zan na mithiang min ha vialte zong hi ka hmun ah na kan pumh ṭhan caah na cungah kan i lawm. Na bia kan i hrawm cang lai. Hi na bia kan chimmi hi a chimtu keimah caah siseh, a ngaitu hna caah tak in kan i nunpi i biatu taktak kan i chuah khawhnak hnga hi kan chimmi vialte hi thluachuahnak kan pe ko sawh tiin lunglawm tein sin thla kan cam kan biakmi kan Pathian. Amen.

tinhmi a ngei mission ngei bu tiin a rami a si i cu a mission pakhat zeidah a si tiah cun misual mi hna khamh i cu Jesuh Khrih a zummi hna biatu taktak kha a kawlmi a si ai titermi le miding ti ai ruatmi hna kawl ah Jesuh Khrih kha a ra lo Jesuh Khrih vawlei a rat hnawh chan cu ka sual ti ai thei i cu a sualnak kha Jesuh Khrih sinah a rak pu i Jesuh Khrih a zum i Jesuh Khrih caah nunnak a hmangmi tu kha Bawipa nih cun a kawlmi kha a si. Cucu cu he Baibal ca pehtlai in rel ka duhmi zeidah a si tiah cun John a ngan pali a hme kul le linak zawn te kha a si a context khan cun ka chim lai lo a verse te tu kha ka focus lai i um, Jesuh Khrih nih a duh taktakmi a sinak te tu kha langhter ka duhmi kha a si John a ngan pali a hme kul le linak zawn te kha Pathian cu thlarau a si i a biatu hna nih cun thlarau le biatak in an biak awk a si tiah a ti Hi ka zawn te a fiang tein kan hmuh khawh mi cu zeidah si tiah cun uh, Jesuh Khrih hi vawlei a rat tikah hin thlarau le biatak in Pathian a bia dingmi hna kha a kawl hna. Cucaah cun uh, pumpak bantuk in biahal kan duhmi hna cu Jesuh Khrih a zum cangmi hna Jesuh Khrih ka khamtu le ka bawi pa tiah a cohlang cangmi hna kan nih nih hin ta zeitindah ni fitin te kan nunnak ah hin kan nun can a ziaza a si i thlarau le biatak in ta bawipa he kan bia taktak ve mo ti te hi biahal kan duh hna kan ka cun Jesuh cu a bawi a si tiah kan ti khawh ko men kan chan chung zong Khrihfabu cun kan i pe ko men lai Khrihfa upa tuannak in maw nu bu upa tuannak in maw mino upa tuannak in maw a phun zakip in kan thiam tawk cun kan i pe ko men lai kan ka cun kan chim ko men lai na te in thlarau le biatak in kan bia taktak maw phundang cun lungthin dihlak in tak in ṭuanmi a rian he ta amah zumh bu amah bochan bu amah kan dawt ruangah kan ṭuanmi a si maw silo le fial ruangah maw kan ṭuanmi hna an si kan i check hrim a hau zei ruangah Jesuh Christ nih ai ti termi minung zeitik hmanh ah a kawl bal lo a kawlmi cu zeidah a si tiah cun thlarau le biatak in a biatu hna ding kha a kawlmi hna kha a si cu ahcun miding zong a sual aa ngaichihmi ka ding ko ruat i ai rak ruat i a hnu ah a sual aa hon thei ṭhan i a sual ah aa ngaichihmi hna zong kha khamnak a pek ko hna an zumh ruangah misual bikmi hna zong kha an zumh ruang khamnak a pek hna i Jesuh Khrih nih a tuah a chimhmi hna tu cu zeidah a si tiah cun thlarau le biatak in Pathian kha bia u law ti kha a chimhmi hna kha a si. Thlarau le biatak ning in Jesuh Khrih kan biak khawhnak ca dingah hin kan seremnak hmun hin kan chuah hrim a hau. Kan hna ngamnak hmun tein kan chuah hrim a hau. Serem bu piin to bu piin thut sawh bu piin Pathian cu thlarau le biatak in kan bia kho hrimhrim lo. Phone tuai pa bu in ihnak zau pa phone tuai pa bu in thlarau lo biatak in bawipa biak khawh a si lo cu kan phone tuainak nun kha seremnak nunpi kha kaltak in thlarau le biatak in a bia tu ning hrimhrim kan si tahchunnak a phone te lawng kha kan lak bia mu tv zohnak zong a si ko to sa sawhnak zong a si ko a cheu cu sau tuk ihnak zong a si kho men cu kan serem bu pi cun thlarau le biatak in bawipa ka bia ti cho a si kho bak lo mi kha a si hrem nun kan ngeih a hau tuar nun kan ngeih a hau timi te hi vun tel chi ka duh mi a si kan pum hrimhrim hi kan hrem ding a si rom a ngan hlei ni a hme pakhat ah cun a phawl ni hi ti hin a ca kan kuat thong tha rong ka rak chim bal cang i tawi ten ka vun rian hmanh lai Cucaah ka u le ka nau hna, Pathian nih a kan zaangfahnak a nganmi ruangah hin Pathian sinah a nung in pekchanhmi raithawinak bantukin i pe tuah u. A rian ah aa pumpemi le cohlan awk tlakmi si tuah u. Cucu biaknak taktak Pathian nan pek awk biaknak cu a si, tiah ti. hi ka hmun ah hin Paul nih zeidah a kan fial ti si ahcun nitin te kan nunnak ah hin kan serem ning khan nun si loin kanmah nih a ṭha ti ning in nun si loin Khrih caah kan pum hi kan hrem i a nungmi le cohlan awk a tlakmi a thiangmi raithawinak bantukin kan pum he kan hrem ding hrim a si Jesuh Khrih caah Phundang cun Jesuh Khrih caah thih na ngamh maw tiah in hal hna ning law ngamh nan ti dih lai. Thih a ngamh lomi atu zan ah hin kan um theng men lai lo. Cucaah cun Jesuh Khrih caah thih kan ngamh taktak si ahcun Jesuh Khrih caah kan caah thih Jesuh Khrih caah thih cu a suallam zeidah a si ti ahcun Jesuh Khrih caah nun i pum i hrem bak kha si ko. To die for Christ is to live for him. And we cannot worship the Lord comfortably. We have to sacrifice our body, our time, resource. Cohlan awk a tlakmi nun in bawipa nih hin nunter a kan duhmi a si. Philippi a ngan pakhat a hme pakul a kan relmi zeidah si ti ahcun Paul thiamthiammi he ti hin a ti. ka caah hin nunnak hi zeidah a si tiah a tinak cawn a cung deuh te kha te a cung deuh te kha a timi zeidah a si tiah cun a tu hrimhrim ah hin te ka pum bakin Pathian hi upatnak pek ka duh tiah te Mirang holh cun I want to honor God with my body tiah te a tangah van pehmi cu ka caah nunnak cu zeidah a si kei ka caah nunnak cu Khrih kha a si ko e tiah te what is to what is life for me to live is Christ so Challenge kan duhmi hna cu nitin te kan nunnak ah Pathian cu thlarau le biatak in kan bia maw phundang cun amah caah tah kan nung taktak maw ti te hi zuamcawh kan duhmi hna a si. kan ngandam ngai ko rua pathian caah kan nung ko rua tiah kan ruah na tein kan i ruat mi zong kan um ko men lai na tein a caan a caan tampi cu a ro car ngai mi pathian ca zong ah a rak nung lem lo mi hi kan tam ngai ngai tin ko rua cucah cun tu zan ah sawm ṭhan kan duh mi hna cu zeidah a si tiah cun kan pum hrimhrim hin kan zeizong te kan thinlung dihlak kan ruahnak dihlak kan thazaang dihlak kan thlarau dihlak hin pathian bia ko hna osi ti te hi som kan duh hna kan hmur lawng hi bawipa a thang thattu se hlah se vancung ah hmur a tam tuk sual lai hmur lawng te pupupupupu te kan hmuh hna sisi ahcun kan sia zong a rem men lai lo cucaah cun kan hmur lawng in bawipa a thangṭhatmi si hna hlah usih mah thai a ngan hlei nga a hmel hei riat a kan hmuhmi cu zeidah si tiah cun Israel mi hna nih cun an ka thangṭhat an hmur cun an ka thangṭhat an ka biak sunhlawihnak bia cu an chim na tein ti an thinlung cu ai hlat tuk ee tiah ti atu ni ah Pathian cu kan biak ko kan thangṭhat ko kan i pum ko Sunday chun ah kan i pum zan zong kan i pum rih Bible study kan tuah pinak zong Bible study kan tuah rih thlacam pinak zong thlacamnak ka chuak ko tiah kan ti ko men hna na tiin a taktak le a ngaingai ahcun kan hmur lawng a rak se kho ve mi a si cu kan hmur lawng a si ahcun God is not happy bawipa ai lawm lo bawipa nih a cohlanmi thangṭhatnak a si lo biaknak a si lo phundang cun sunday caan lawng i kan rak chuahmi hi kan i titernak a langhtertu khi a si a ngaingai la taktak si si cun monday in ni khat ni in zarhpini tiang tu kha dawk ko zum awk tlak tein bawipa a rang that a rak thangthat dingmi kan si cang Kannih cu caan ahcun Sunday caan lawngah Bawipa kan thangṭhat tikah khin hmur lawng in Bawipa a thangṭhatmi khi kan, kan tam tuk. Cucahcun hmur lawng in si loin kan nunnak hrim kan body hrim pi hi Bawipa caah a hrem bak ve dingmi le biatak le a thlarau in a bia ding hrim ve mi kan si ti te hi tuzan ah sawm kan duhmi hna si. kan hmur lawng in Pathian thangṭhatnak kan pek tikah tahchunhnak ah Sunday caan lawng ah Bible ca kan kau i thla kan cam i biakinn ah kan rak chuah sisiah cun bawipa ai lawm bak lo a duhmi cu ni khat nin zarhpani tiang kha amah cah nun ding tein le fel tein nun kha a si natein ni khat lawng kha kan tuah tikah khan kan i lungtak lo na kha langhter cucacun Amos panga kan hmuhmi cu zeidah a si tiah cun kan vun rial hmanh lai mu Amos a ngan panga a hme kul lakhat khan ṭih a nung taktak. Nan puai hna cu ka huat hna i zei ah ka rel hna lo. Nan sunsakmi nan pumhnak hna cu ka duh hna lo. Nan nih nih nan raithawinak hna le nan thawhlawm hna kha nan ka pek tikah ka cohlang hna lai lo. raithawinak ca i nan hmanmi saṭil hna zong kha ka cohlang duh hna lai lo. Nan hla aw kha ka theihter ti sawh hna hlah u. Nan thanglawi aw kha ka celh ti hna lo, tiah a ti. Minung lei sinak cun kan tuah tawnmi phung kan rak kal cia zungzal ning in Bawipa thangṭhat cu kan i tim ko lai cu te. zarhpani kan rak i pum lai worship kan sa lai bio bawipa sin athla kan cam lai kan pek ko lai na tein ne khat ne in zum awk tlak tein bawipa kan rak thangthat lo se sia cun ai ti ter so so mi kan si bible nih a kan timi cu cabantuk thangthatnak cu ka duh lo e tiah te han song thangthatnak cu ka duh lo e tiah te kawl holh ka thiammi te ka van hman ṭhan han song titernak te thangṭhatnak cu ka duh lo e tiah ti a tanglei a van pehmi cu zeidah si tiah cun sihmanhsehlaw biading kha ti bantuk in luanter u law dinnak kha a cat lomi tiva bantukin luanter camcin ko u tiah ti Jesuh Khrih nih a kan duhmi cu zeidah a si tiah cun kan pum hrim hi hrem i amah caah nun i amah caah tem in ve le kan pum hrim in amah caah nun kha a kan duh mi si cucu a rom chung kan vun rel mi kan vun rel mi chung ah khan cucu biaknak taktak bawipa nih a duh mi cu a si tiah ti cucah cun kan pum zong kha hrem ve hna u si ti te zong he sawm kan duh hna Cu sia cun zeitin cun dah bia tu taktak ca kan si khawh kun lai. Thlarau le biatak in cun zeitin dah Bawipa cu kan biak kun lai ti te hi a chat pathum hrawng te in vun chim ka duh. A pakhatnak ah nikhat ni in Sunday tiang pehtlai tein hawikomhnak ngei i zuam hna usih. Pathian he hawikomhnak ngei i zuam hna usih. Ka chim zungzal ko lai. zarhkhat voikhat rawl a eimi lawng na si si ahcun na thazang a der hrimhrim ko lai full time rian a ṭuanmi Satan nih cun tukforhnak in an thongh siseh cun voikhat te an thongh ahcun nai teng cawlh ko lai natein ni khat ni in sunday tiang zumh awk tlak tein a nungmi pathian bia na rel bawipa hmai na kun ve bawipa na thangṭhat i amah ca na nun ve siseh cun Satan nih an tukforh te tikah khan na rak doh khawh cang lai cucu pathian bia a si Efesa a ngan paruk nan doh khawh lai tiah ti cucaah cun nitin te kan nunnak ah Pathian bia riannak in caan tampi hmang hna usih ti te he sawm kan duh hna China ram te hna cun Bible he hetihin fawi tein i luhpi a ngah lo illegal bakin luhpi a si research ka rak tuah zeitindah China mission a tuan mi hin zeitindah ka pehtlaih khawh ve lai zeitindah donate ka tuah khawh ve hna lai Bible ca tal he a thakhat ah som nga te tal ka kua khawh ve hna hnga mo ti he research ka rak tuah tampi ka hmuh mi cho hatti soso in kuat zong anga lo illegal bakin khi cozah nih a onh lo mi phung in in luhpi bak khi ase Phundang cun zumtu cu i legal ding cun rian cu a ṭuan ding kan si lo natein thawngṭha nih a phak pinak hna cun Baibal ca zong kha legal in an ṭuan ko. Motor le tinbaw in kalpi phorh a ngah lo an chek zungzal caah ke bakin an phorh piak hna. Cucaah an tlaih hna sisiah cun thong kum hra te hna, kum kul te hna an thlak hna Baibal ca he an tlaih hna cun. Cutluk cun China ram ah hin thawngṭha luhpi a har i Baibal luhpi a har. China cu Khrihfa an hrem tuk hna caah an hrem deuhdeuh hna i an zor deuh lai ta ve na lakah an karh chinchin an karh chinchin Khrihfa cu hrem deuh kan si tikah a karh ti si luatnak tam tuk nan pek hna si si ahcun an daithlang i barbarian zong an huam lo thlacam zong an huam lo tehte khan ding zong zeihmanh an ngei ti lo an ti naite zeitik dah thawngṭha ka chim a si kha aw thlacam cahnak ah mission China a missionary a kalmi pa nih a chimmi te kha kaan hrawmh hna ka van chim ṭhan ko hmanh lai mu missionary cun China cun ka va kal e kan i pumhnak hi vlei bak kan thu e ti he bantukin aircon ṭha ṭha le mei ṭha ṭha zong a um lo kan mei ṭha bikmi cu phiong dan a si e ti Thutden zong he um lo ah vawlei khu le phak ahcun kan i bual ko hna i tete khat tlung cun kan thu hna i nihnak le merhnak le lawmhnak lawng te an khat e tiah ti tehte an khan cio i ka kharuah har tuk tiah te meithal in a kan kah lio hin ka zam i cuticun ka tu cuticun ka zam timi lawng te harnak a tongmi kumhra thong ka tla tiami kumkul thong ka tla atami hna nih hin tehte an von khan te ka kharuah har tuk tiah ti Cun a ka tlun lai te ah ka halmi hna cu zeidan zeitiah a si tiah cun zeidah zeitindah thla kan campiak khawh hna lai tiah ka hal hna tiah ti an lehmi cu zeidah a si tiah cun American ram bantukin hmun langhnak ah biakinn nganpi to zalong tein thut ve zalong tein bawipa thangthatnak caan kan hmuh ve nak hnga zangfah tein thlacam kan bawm ko lo te a kan ca e ti ti direct in ka leh cawh mi hna cho kan campiak hna lai lo e ti ka ti hna e ti ti zei ruangah ti si sia cun america na cun hmun langa biak in ca tampi kan tau ko minute panga paruk kal man a a biak in he tin mu chok lo in an dir na te in along di e ti ti

minute panga paruk von mongh ding hmanh ah hin kan huam ti lo e cu ca cun kan mah bantuk american sining ca kan campiak bak hna lai lo american khrihfa tu he nan mah bantukin kan si ve khawh nak hnga tu thla ka cam lai e tiah ka ti hna e tiah ti ka chim duh mi cu zeidah si tiah cun hoi dang cu mission uh, harnak raman umi cu ticun pathian bia kha an hal bible ca an hmuh hna khan an tap hmuh an duh tuk le co an duh tuk hmanh ah Bible caan hmuh he an ṭap a cu in an i cuhmi an si zeitindah cu Bible cu kan pek khawh hna lai tiah nunnak thap in a kalmi hna an tampi cu lakah cun kan nih cu Bible kan rel lo tuk Bible kan rel bak lo Bible caam hun a chungkhar ah hin pakhat cio kan ngei dih lai ti ka zumh ukruk zong a ngei mi kan um keu mai la kai hoi na cho uh, different version khin tam tak tak ka ngai NIVESB uh, phun phun in NASB King in hi kan lai bible in commentary in atu ka chaok ka ve vialte khe bible cha deuh long te an se tam tak tak ka ngai nan ni zong nan sa chiao men lai chung khar pakhat chen nan ngai chun paruk pasari zong asa ko men lai na te bible cha kan kau shim shim lo Annih cu chungkhar pakhat nih Baibal ca pakhat te an ngeih khawhnak te hin an i zuam tuk. Bible ca an tin lo tikah hin zeitindah a si te cun ngaih an duh tuk le rial an duh tuk tikah an kut te an i khawpi. Kan kan thlau sual lai i ruahpi nih a sur a rawh dih lai ca tiah an thinlung an ṭial cawlh hna. Hei sawm kan duhmi hna cu zeidah a si tiah cun hawi dang nih cu bia cu thih ngam in an fuh lio le rel an duh lio ah kannih nih kan rel ve lo a si siah cun zeitik hmanh ah kan ṭhangcho hrimhrim lai lo. Bible ca nih a thawt lomi chungkhar zeitik hmanh ah an ṭhangcho bal lai lo. Pumpak zong in Bible ca nih an thawtmi minu mipa na si lo siseh cun zeitik hmanh ah na ṭhangcho bal lai lo. Vawlei fimnak cu kanmah nak cun bia chim na thiam ko men lai, fim thiamnak cu na cawng men lai na tein Bawipa mit a cun mi hrut ṭhiamṭhiam na si ko lai. Bawipa nih mifim a timi hna hi president a ṭuanmi an si lopi, Doctor PhD a ngahmi an si lo pi. Bawipa cathiam lomi te zong si ko men ha. Na tein Bawipa bia chungah ai lawmmi le Bawipa bia chungah caan a pemi tu kha lo Bawipa nih mifim a ti ko hna cu. Bawipa a ṭihmi tu kha lo Bawipa nih mifim a ti ko hna cu. Cucaah cun Bawipa nih Cucah cun Bawipa nih thluachuahnak kan pe solo hi a bia hi rel dunak lungthin kan pe ve hram ko seh. Cun nifatin te kan nunnak ah Bible rel lawng si loin thlacam he a herh hringhran ko. Zei ruangah dah kan lung a sau khawh lo? Zei ruangah dah dawtnak kan ṭhan khawh lo? Zei ruangah dah lungsaunak kan ṭhan khawh lo? Zei ruangah dah midang theihthiamnak kan ṭhan khawh lo? Zia midang nih an kan ti te kan thin a hon zia kan kan i hal sisia cun a ruang thla kan cam lo ruangah a si ko. thla kan cam lo rok bang a sako tha a cammi nunnak le thla a cam lomi nunnak cu ai dang hrim ko ai dang bak ko cu ca cun tu zan caan a som kan duhmi hna cazi dah si te cun na serem tuk bu hin bawipa na zul kho hrim lo bawipa na thangthat kho hrim lo na hrem ve a hau ka hrem ve a hau caan ka ngeih lo zongah ka tenh hrihrim a hau caan hlei ruang na ngeihmi kha bawipa pek i tim ti hlah amah ca bak a caan ser caan ka ngeih tikah baibul ca ka rel lai thla ka cam lai te i tim hrimhrim hlah bawipa ca hrimhrim ah caan ka ser bawipa caah na pek si si ahcun bawipa nih na nunnak cu lam a tluanter ko lai naite thawngtha kan chim cangmi salm pakhat chung kan chim cang kha chunzan in pathian bia a ruatmi hna cu khoong an tuahmi thil kap ah khoong an tong tiah kan ti kan chim cang kha cucah cun cu pathian bia chungah cun i ciah ko hna selaw thlacamnak in nitin te kan nunnak ah caan hmang ko hna usi ti te hi som kan duhmi hna si Zia kan pastor pa he a chim cia peng he nai hrawng ha kan chim nga ti hi nan ka ti men lai. Wekhat ka pastor pa kha thongtha chim an thia. Zarkhat a chuak. A chim cia a chim. A hmai zarh an thia chan. Nai te a chim mi kha a chim than. A hmai zarh an thia than i a chim cia mi kha zarh li hrawng a pe. an celh ti lo ah ah veili bak na kan chimh cang e zeiruang zeidah na duhnak si tiah pastor pa cu an hal ka chimmi bia nan i nunpi lo caah nan tuah hlan lo hi bia chim ka ti me te khan a ti hna cucaah cun zeiruang dah sia tuan a chim peng ve hnga nan ti si sia cun thlacam nun ah ṭhang hna u si ti ka tu bible rel nun ah ṭhang hna u si ti ka tu hetihin chim ning law nangmah tein Bawipa rawl he na ei ve i thlacamnak in na hman sasiah cun Bible khi keimah he na ka herh lem lo pastor na kan herh lem lo zeimaw caan ah cun na lung a fian lomi cu um lai na tein na rel ṭhan peng na rel ṭhan peng a si siah cun Bible lila tu nih an fianh lai Tahchunhnak ah, ce na sit ah kan rian lai i kan fian lomi kha kan ṭial lai question. Na fiang lo khomi na tein biathlam na phak sisi ahcun biathlam na question na halmi vialte kha a dang Bible ca nih a phi an pek dih hrim lai. Cucaah cun a lu loto tu kha voikhat ka rel dih cang kai zai ti si loin a lu loto tu kha kau ṭhan langmang kir ṭhan langmang ning khi kan si. Kan hawipa cu amin ca ka chim lai lo. zu kan rit kan rak rit pah lio cun ka nek hlah bible vakhat chuah mi ka si hi a ka ti stak e ka ti ziah na rit ri kun ti khi ka lung lung chok ngai nan stak e mi hi bible cha he vekhat kan hei chuah ko hana ten bia pakhat man kan nun pi lo chun sei da san tlai nga ti ti khi ka lung chunga um atu ka lung hung fim nu khin mo i zeitluk a thei chim duhmi cu Bible ca relnak tu caan pe ko hna si law kan rel tik tu kan porhlawtnak a si loin thla kan cam tik a porhlawtnak ca si loin bawipa le kan ṭhan khawhnak hnga kan bawm tu caah hmang ko hna si ti te hi som kan duh hna cucaah cun fawi tukin a fawi tukin Pathian biak i tim hlah fawi tukin Jesuh Khrih zul i tim hlah caan tampi cu fawi tukin Jesuh Khrih kan zul caah hin kan tlu tuk Tahchunhnak ah pakhat pahnih ka chim hmanh lai maw. Fawi tuk in Jesuh Khrih ka rak zulh caah kun pawng voi tampi phet kai tim i ka tlu ṭhan peng kun pawng ah fawi tuk in pum hrem kai rak tim ve hrim lo ca a si. Zu phiat hek tam tuk kai tim tawn ka minung sinak in natin ka tei khawh lonak ca ruang zai se ka pum kai hrem duh lo ca a si ko. Pum hrem he a hau hrim ve. Cucaah cu kan pum hi kan hrem hrimhrim ding a si i luk a ngan pakua a hme kul le thum ahcun pum hremnak kong te khat lawm te kha a chim. Cucu ka van rel lai i luk pakua a hme kul le thum. Cun annih cu an dihlak in a thawh hna i ahohmanh nih zulh nan ka duh ahcun mah zawn ruahnak kha nan ngol lai i nifate in nan vailam kha nan i put lai i nan ka zulh lai tiah ti. hika zawn hin nun hremnak ai tel cang zeidah nun pakhat kan hrem dingmi cu kan mah zawn ruahnak deny yourself mah lam ah i hlawt kha a si nangmah na serem ning pi na duhmi peng kha tuah si loin bawipa nih tuah seh ti an duhmi tuah kha a si cucu mah lam ah i hlawt ti cu a si Cun um, nifate in vailam ai put ding kan si. Bible ca rel ding, thlaicam peng ding, Khrihfa nunzia ṭha tein anung peng ding kan si. Kan vailam put cu mu. Cun adongh naka vailam i put lawng si loin Jesuh Khrih zulh hrimhrim ding kha a kan fialmi a si. Zumh tiang lawngah hin Pathian nih a kan khamh lo. Zumhnak tiang lawngah hin maw Jesuh Khrih zul ding hrimhrim hin Bawipa nih khamhmi kan si. Aw ka khamh cang i zumh tiang cu a za tiah a kan ngol hrimhrim lo. Zumh hnu ahcun zulh ai thawk. Cucaah cun tu zan caan ah sawm kaan duhmi hna cu thlarau le biatak in Pathian kan thangṭhat khawhnak caah cun Baibal ca kan rel a hau, thla kan cam a hau, kan pum kan hrem a hau. Cucu nitin te kan nunnak ah kan tuah a si si ahcun cucu Pathian nih a cohlanmi biaknak taktak a simi te kha tuzan caan ah thazang pek kan duh hna e Pathian bia kan chimmi Pathian nih a thar in thluachuahnak kan pek piak ṭhan ko seh